Mazaly bilen aljak sowet goşunynyň döredilen güni. Aýal SSR-niňki bolsun, SNG-niňki bolsun, tapawudy ýok, Birleşen Milletler Guramasynyňky bolsun, goşun goşun bolýar. Watanyň abadançylygyny, halkyň, iliň, uluň abadançylygyny goramak üçin goşun baýramçylygy mydama baýramçylyk. Şonuň üçin SSR-niňki hem bolsa men hemme esgerleri, Hem esgerler diýýänim biziň barymiz watanyň esgeri. Gerek güni biziň zat üçin şu kameramyzy goýup elimize awtomat alybiljek oglanlar, watanymyzy, baýdagymyzy, ýurdumyzy, ilimizi, günümizi goraýbiljek oglanlar. Şoň üçin men hemme esgerlige degişli adamlary şu ajaýyp baýram bilen gutlaýan. Şu baýrama gabatlap Wekilbazar etrabymyzyň şu ajaýyp kolhozynda, Watan kolhozynda, Şu obaň adamlarynyň sungata sarpa goýýan adamlaryň haýyşdyny kanagatlandyrmak üçin ha bary-ýogy üç-dört gün mundan men konsert berip gitdim şu taýda. Şu ikinji gezek gaýtalap şu gün konsert bermegi oba adamlary, sada adamlar, sähram ýaly giň adamlar haýyş etdiler. Şularyň haýyşlaryny nazarda tutup men şu taýy geldim. Şu obada ajaýyp-ajaýyp tanyşlarymyz bar. Ä köp toýlaryňyza myhman bolupdyk. Ä men şu obada ajaýyp bagşyň ýaşaýanyny, Garagurban Ahmämmedow diýip, barpaýda ýetmiş ýedinji ýylda filarmoniýada mukam ansamblyny bir wagt janyna bile açypdyk. Şeýle ajaýyp bagşyň obasynda ikinji gezek çykyş edýändigim üçin men şat. Muňa baýramçylyk diýip gabat gelýände wdwoýne. Şad, baýramyňyz gutly bolsun, mübärek bolsun! Nesip bolsa az salymdan konserte başlarys. Şu konsert bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylyň ýigrimi üçünji fewralynda Wekilbazar etrabynyň Watan kolhozynyň ajaýyp owadan Ogry medeniýet öýünde ýazga geçirilýär. Diňläň, lezzet alyň, ýitiren wagtlaryňyz üçin saňa ýalkardym. Gaýma aýan ogluň men, saç agardy. Il agardy, göýä. Hyzmat gün bolup gelsin diýip aýdym aýdýan ogluň men. Satira diýip dünýä gelen ogul men. Satiradan azajyk. Bilen ogul meniň. Eşekleri eşşek diýenim üçin şarpykdan medaly alan ogul meniň. Sany az, ýurdy giň, ýüregi ullakan, gözi kijijek Arslan Türkmen şu ýylda togsan sekide barsa meňzeş Türkmen seň ogluň men seň barsyň men ogluň ol ençe ömrüne zynnak görme.

Onunjy klas zady gutardy şuňa ne diýenler. Olar juda bolmanda, halys zat oýlap tapyp bilmände bir dört adam bolup miner ýaly samolýot oýlap tapýarlar. Bir kyrk-elli kilometre gidibilýän. Biziňkiler nite görşüňiz ýaly zalda oturmanam bilenok. Oturaýanam el çarpmany bilenok. Käbiri aýdýar. Hakyny aldy da diýýär. Iki müň manadyna derek müň alty ýüz berildimi? Masgara gazan etsin. Müň alty ýüzem az zat däl. Düşýän zat ýok. Baharyma düşýän zady men aýtjak bolganda-da özbegistanlylar meň hammalaryňka diýip görüp bilen. Waý ýagyň käni. Tä müň alty ýüz manada, ýüz manadyna-da bir kükürdem düşýä, müň bäş ýüzüne, näu! Fredo. Çilim. Now Fredo häzir iň modny populýarny çilim. Şo çilimi çekýänler hemme paçadan çykar diýip garantiýa berjek däl. Ýöne käbir paçasy gabat gelende döwük temmäkisinden suwly käsä, suwly gaba atyp görüň. Şoň içinde gurçugyň barlygyna göz ýetirersiňiz. Gurçugyň barlygyna göz ýetiriň. Şo gurçuk öýken keselini, Bejerip bolmaýan öýket gezegini döredýändigiňde bir on ýigrimi blok çekseňem menden söz berýän. Onda özümem nofredim çekýän. No. Çekmäň diýsemä özbekler heläk eder. Çekiň diýsemem siz heläk boljak. Gerek deregi kardinalçy gerek. Çekmäň. Çykmaň. Halys oňa bilmeseňiz, özüňizi herkese bilmeseňiz, işige temmäki ýakyň, ak temmäki çekiň. Juda bolmasa, gazete dolaň, çekiň şony. No, import sigaretlerden, daşary ýurt sigaretlerinden häzir boluň. Meniň öz aramyzda bar şol gep. Daşy owadan bir müň dört ýüz otuz altynjy ýylda Angliýada oýlanyp tapylan daşy jäjek içi möjek şokoladlardan häzir boluň. Men bilýän, häzir ýazgam gidip dur bäri üçin maňa köp sorag, sowal bolar. Belki, Alla ugruna etse, şarpygam dadaryn. Ýöne siz üçin dadýan. Men ýene bir zady bilýän, ertir men urýan wagtlary aglamaga derek el çarpjagyňyzam bilýän, köpüňiziň. Köpiňiz gynanarsyňyz. Ony durmuşda buz etdi. Ýöne türkleriň ajaýyp bir sözi bar. Sen ýanmasaň, ol ýanmasa, men ýanmasam, gyp-garaňky dünýäni kim ýagtyldar diýýär. Şonuň üçin belki ýanmak meň paýyma düşendir. Sagbolsunam alanmak welin, ýene bir gezek ýatladýan çilimden. Dünýe bazaryna ertirmeýän şokoladlardan, kökelerden, dünýe bazaryna ertirmeýän bize gelýänini şu dünýe bazaryna ertilen agzyny açdy. Ertilýän bolsa bize gelmezdi. Bize iň soňunda gelýär. Şulardan özüňizi galmaýanyna, ogrdan, namartdan, Sözünde tapylmaýandan, nikasyny her bazarda bozubilýänden ägä boluň. Ýoldaş bolmaň. Ýüzüňizi gyzardar. Sözünde tapylmaýandan wapşe daşda duruň. Beý diýsem, bergidarlar size degişli däl. Algydarlar size degişli ýeri bar, algyňyzy almarsyňyz. Ýok! Ýok, şony kim baburda berjek älde? Hä, modadyr öýdýäňmi şony? Zol al, endiräli bolup gelýä. Iki million alyň, mawy ýürege düşdüň. Beýtme, ýüregi suw etdiň-aý. Almarsyň diýdi, almarsyň, türkmeniň sözi iki çykmaz. Alaňok şony. Bolsa berersem. O zaman sen türkmen adamdy bilýäňä, almy köp ýatsa bergä döner diýip. Waý sen bileňarmy şony, algydar bergidaryň guludyr diýýänini. Bäý bilýän. Sen nebit bol almardyň. Ýa işarada bize pul düşmez. Ýok, degişýän. Senä gün satyň agşam. Bize pul düşer.